Salam bolsun gadyrly ildeşlerime. Ýene-de bir janly ýaýyna başlaýas. Janly efire. Bu gün on ýedi Mehr aýy Müň dört ýüz birinji ýyl. Hoş geldiň aýtýan bütin dostlara hemmäňize. Onsoň ýene-de milady ýyla görä, biziň Türkiýedäki aýa görä ekim aýy bolýar-da. Oktýabr. Dokuzynjy oktýabr iki müň ýigrimi ikinji ýyl, hawa. Waleýkim salam hoş geldiňiz. Indi bilşiňiz ýaly her hepde bir şeýle programmamyz bolýar. Bu gezegem şol programmalaryň dewamynda hepdede bir bir gezek gürrüň berip geçýär, sorag jogap bolýardy. Indi öňe taryhdan başlap gelýärdik. Indi bolsa Eýran näkiýanky aýaga almalar, baş götermeler bolansoň, temamyz şoň daşyna aýlanmaly bolýar-da. Sebäbi hemme halkyň derdi şol, pikiri şol, başga bir zat ýok, adamlaryň oýlanýan zady ýok şu wagt.

Hawa, indi türkmençä geçeýliň. Dostumyz geldi-da özem gowy karyýar dallardan, Eýranly. Şoňa bir salam aýdaýyn diýdim. Hawa, bilşiňiz ýaly, bu baş götermeler bir gezek dogrudanam bizi geň galdyrdy. dünýäni geň galdyrdy aslynda. Näme hemişe birki gün aýaga galyp soňra kellesine urulýa adamlaryň birnäçe gün öldürýalarda interletleri kesýalarda soňra dowam bolmaýatda. Indi bu gezegem režim şeýtjekdi aslynda. Birinjidene ol zat şu wagtky reis jomhur Ýaňky reisimi Birleşen Milletlere gitdi, şo taýda gürrüň berdi, onsoň şo gelýän çabyr halky kän degmäýliň diýdiler. O gelenden soňra başladylar öldürmäge, indi ýatyrarys diýdiler. Ýok, gaýtam halk öňküdenem beter. Soň hemişe şuny ýaly aýagalmalar, baş götermeler bolanda, belli bir günler geçenden soňra, indi gatyrak urup milleti öldürmeli bolanda, Hameneý tribuna çykýar-da, gürrüň berýär, şonda bir işaret etýär şu nyzamylary. Birhili pata berýär-de. Muny-da etdi bu gezek. Medeni bir sagat öň bir sagat diýýäňi bir hepde öň. Salam bolsun salam salamlaryňyza gözüm düşende biraz kelle de çaşýar. Salam gadyrly dostlarym. Hawa. Olam etdi indi ondan soňra ýenede kän adam öldürildi da kän ýerde urdular gan dökdüler. Indi aý boldy indi ýatyrdyk diýip durkalar geçen Düýn, şenbäň özünde bu gezek her wagtdan güýçliräk, joşgunlyrak millet aýaga galdy. Bütin Eýranda. Indi bar-a, men-ä öňdenem aýdyp gelýän, şu gezek millet ýatmaýar diýipdim. Şu gezek ýatmaýar diýipdim. O meselelerde bararys dostum. Şähram dostum, o zatlarda geçeris bir-birden. Men şu wagt şunam açyklaýyn. Şu gürrüňler Instagramda bolýar. Instagramda bolýan gürrüňler. Men şu instagramda gürrüň berýän hepdede bir gezek. Soňra şulary ýutuba atýan. Ýutubda Eýranly filter bolansoň Eýrandaky türkmenlerimiz oňa kän girmeýär. Bir görsem türkmenistanlylar giripdir. Ýagny Türkmenistandan şuny seretýärler, yzarlaýarlar. Türkmen sähramyzdan az däl şu wagt, täze ol doganlarymyzam tanap başlady. Şol üçin şolaňam belki-de bu arasynda kime gürrüň berýär diýip soramaklary mümkin-de. Şuny ýaly soraglar berilýär, men-de şoňa jogap berýän okap. Indi bu bernamada biraz şu türkmenistanly doganlarymyzyň bir işine ýarajak bir belki peýdasyna bolar käbir zatlara, meselelere-de şeýle degip geçjek bolýan. Ýöne başda şol Eýrandäki meseleler, biziň öz türkmen sähramyzyň ýagdaýlary, sonra-da umumyrak bir mesažlar, almaly dersler diýip, şol üçe bölsem gowy boljak şu gün. Hawa, indi biz hemmämiz şuňa ynanybermeli. Menä başda-da ynanyp gelýän. Şol bir hepdä bardym, ondan soňra menä şuňa ynandym, indi bular, indi bu millet ýatmaýar diýdim. Indi bolsa dördünji hepdä girdi. Dördünji hepdä girdi, diýmek, hiç wagtda bolmadyk, ýene kyrk ýylyň içinde Eýranda muny ýaly uzyn sürmedik, hemişe mäçewüň bilen soňa gelen bir aýagagalma indi munuň dowam etýändigini görkezýär. Hem-de öňküden hem güýçräk, her gezek öňküden hem güýçräk çykýar. Bir-de şuny görkezýär. Millet ilki ýuwaş başlaýar. Ýuwaş başlaýar, soňra şolar ýa çaşyp gitmeli, ýa gitdikçe, zaman geçdikçe fanatikleşmeli. Ortada galyp bol, bir noktada durup bolmaýar-da. Ýa düýbünden ýok bolmaly, ýa-da öňe gitdikçe nätmeli, şol Etýän işleri öňküden güýçliräk gatyrak bolýada indi edil şu wagt düýn görüşimize görä köp ýerleri ýakyp başlady adamlar. Tehranda da şol ýaňky esgeri güýçleriň bir kantini zadyny şol bazarda ýakdylar şony. Arak, Arak, Arak däl-la, Yrak däl, Yrak diýen şähri Iranyň o taýda halk ele geçirdi. Esgerleri bu harby güýçler çykaryp, özleri ele aldy şähriň dolandyryjylygyny. Hawa. Onsoň Kürtistan, kürtlerem daýaw çykda, bu gezek kürtler, bulçlaram gaty daýaw çykdy. Kürtler-ä Senenjedi şu wagt ele geçiripdirler. Şu ýöne şuny görkezýär, eger bu häkimiýet, bu hökümet özüne gelmese, halkyň sesini eşitmese, içerden özgermese, Millet iňki öňki ýaly seredip durjak däl. Millet agdar-düňder etjek, hatda bu baryş bilen savaşa-da barjak şu işler. Ýöne bu hakimiýetde milletiň sesini diňlemejekdigini heňem-hä kyrk ýyl geçen kyrk ýylda görkezdi, hem-de geçen üç hepdäň içinde-de görkezdi. Millet dowam etse-de, bular ýok, özüne geljekde jedellerinde durjaklar. Şol üçin Bu gidiş bilen Eýranyň ýagdaýy gaty kyn. Bu gidiş bilen şol iç savaşa barýar işler. Iç savaşa barmaly bolýar. Ýa şol esgeri, nyzamy zatly güýçler bir-birden boşadyp, özleri döwletiň, hökümetiň arkasyny boşatmaly bolýarlar. Ýa-da iki topar bolup, mundanam beter o taýynýak öldürişler, dopulyşlar Garaz, öňküdenem beter şol iki millet diýme, bir milli, bir ýurduň içinde iki toparyň savaşyny görmeli bolýas şu baryş bilen. Inşallah oňa barmasyn. Şol içindäki harby güýçler, esgeri güýçler halka tarap geçsinler, halky goldasynlar, Azak tene hem başladylar, goldabam başladylar. Olam şuny görkezýär. Hemme zat halka bagly. Halk durman öz ýoluna ynanyp, iman getirip, ynanjy bilen öňe ýörese, şony ol harby güýçler, nyzamy güýçler-de şolaň arkasynda durýar soňunda. Sebäbi olaňam dogan-garyndaşy bar. Olaram çagasy bar. Olaň hem şährisi bar, hem mähellisi bar. O her ýerden olarda aýdylýa-da täsir goýýa olaň üstüne-de. Olaram ynsan soňunda. Kimlere täsir goýmaýa iň ýokarda duranlar. Milletiň ganyny sorup, milliarlarça puluny alyp, özlerine bir jennet ýeri ýaly ýer döredip, soňra-da halka o bir jenneti wada berip, şeýdip höküm sürüp ýörenler bar. Şolar ýa gaçyp gitmeli bolýar soňunda, ýa-da ölüm-galym şoňa barýar. Bu gün eýran halkynyň barýan ýoly dogry, ýokarlaýyn. we serhetýa dünýäde her ýerden hemaýat alyp otyr. Mundanam güýçli boljak, köplenç ýöne hemişede bolşy ýaly kiçijik şäherlerde özi adamlar gymyllanda hereket edende ýa belli bolýada, ýaňy bir dostumyz ýazýa türkmenleň arasynda diýa muhbir kän diýada, şpiýun kän bolýa. Şpion kän bolýa, näme etmeli biz oňada barjak ýoşuş. Şu taýda meň bir zadyň Nelson Mandelanyň bir sözi ýadyma düşdi. Şol Güneý Afriga, Gün Günorta Afriganyň lideri şotan azatlyk beren merhum Lenson Mandela diýer, Azatlyga gowuşmak üçin göreş etmek için Hökmän meýdana çykmagam däl. Elbetde meýdana çykanlar bolar. Sen özüňi satman otursaňam şo uly kömek diýýär. Özüňi satman otursaň uly kömek. Şol türkmenleňem uly derdi şol. Ol şpiun diýen diňe türkmenlerde däl, bütin Eýranda bar. Ol näme Ol besiş diýdi, sypa diýdi, ol-a öz ýerinde. Oň gapdalyndanam şol adamlary satyn alyp, satyn alyp, ol diktator döwletler hemişe şeýtýär-de, gorky ýaradyp hökümet etmeli. Ýöne, şuny bileýliň, olar näçe-de bolsa, millet olardan gaty köpdür. Şol üçin, millet eger birek-birege gollaşyp dursa, olaň sany gaty az bolup galýar. Ýöne milletde öňe çykýanlaryňam sany az bolsa onda basyp ýatyryp bilýärler. Şol üçin näme etmeli bolýar? Bile çykmaly. Bile hereket etmeli la. Biziň türkmenlerimiziň ýaşaýan ýerlerem aýratynam şol kiçeňräk şäherler bolansoň adamlar eýýäm belli bolýar da kimiň näme etýäni şol üçin çekinilýär. Geçen gezegem kyrk üç ýyl öňem yňgylap bolanda türkmenler şu başda zat etmediler. Soňradan gelinýär-de. Olam türkmenleň günäsi däl, näme kiçeňräk şäher birdem öz gowumýet hasap bolýar, azlyk hasap bolýar, basyp ýatyrýarlar. Şol üçin men-de beter hökmän çykyň, çykyň diýip duramok-da, ýagny biraz şol öz wagtyna çykyp bilen çykmaly, oňa-da ýok diýjek däl. Ýöne wagtynda türkmenler hökmän öz haky üçin galmaly. Ýöne edil şu wagt, mahsusem bar zabuly zabyllar bilen näme etmeli diýipdir-de, bir dostumyz sorapdyr. Şu wagt hiç zat, şu wagt kowumyýet, etniki meseleler diýilýär-de, hiç girmeliler. Sebäbi şu wagt bir maksat bar Eýranda, bilelikde bir azatlyga gowuşmak. Şol üçin, eger bu wagt kowumlar biri-birlen sowaşsa, o güýç azalýar. Sen o maksada ýetip bileňok, soňra o nä kimiň peýdasyna bolýar? O diktatorlaryň peýdasyna bolýar. Şu wagt gerek däl. Oň zabyllysyny işimiz ýok, başgasyny. Ýöne Azatlyga gowşandan soňra ýurduň Senem kanuny ýollar bilen, medeni ýollar bilen öz hakyňy almaga hakyň bar soramaga. Güýçli bolmaly öz mentygaňda. Türkmen sähra dek güýç türkmenleň elinde bolmaly. Hökmanam. Ýöne elinde bolmaly diýen bir ýarag alyp uruşyp elinde bolmak däl maksadym. O taýda Geljek indi azatlyk getirjekdä indiki indiki döwlet şu gelip kelläňi urar diýip tamamyz ýokda oňem şu azatlyga gowuşjak bolsaň dünýädäki sistemleň biride federalizm meselan federalizm şuny şu wagt Irandäki azatlyk üçin göreşip ýören köp büýükleri de beýiklerem şony kabul etýär Ýagny Iran bölünmejek bolsa, bütin bir Iran bolup galjak bolsa, federalizm eýaleti bolmaly. Şo bir fikir bar. Şony biz-de goldaýas. Şo şertlerde türkmeniň bir eýalaty bolmaly özüniň. Bu režimde görşüňiz ýaly türkmen täze bir ostanamyzam ýok häzir. Günümiz gaý. Ýöne Bolmaly, federalizm bolmaly. Türkmen öz mantygasyny özi idara etmeli, ýöne Eýranyň içinde, Eýran bütünligiň içinde. Şonda öz ýerini hem soramaga haky bar. Mahajyrlara hetdini görkezmek, dur diýmek mahajretlere, diliňi okutmak, türkmençe dilini okuwlar açmak. Öz mezhebiňi okutmak, ýerleriňe eýe çykmak, olaň hemmesi bir sistemiň içinde hel bolmaly ertesi gün. Ýani şu gün al arkan taýak bilen kowalamaga gerek ýok. Şu gün Eýranda şu hereketler nirä barýa, netije näme boljak? Şony yzarlamaly, goşandyň goşup bilseň goşmaly, ýani täsiriň goşmaly, peýdaň goşmaly. Soňra-da wagtynda, paýlaşyk wagtynda islemeli o zatlary. Paýlaşyk wagty. Paýlaşyk haçan gelýär? Savaş bitenden soňra-da. Näme etmeli? Ýöne, o güne çenli ho biz ýataýyl-la, haçan bize paýlaşyk diýseň, o-oam bolmaýar-a, özüňi görkezmeli bolýar meýdanda, azak-denek hem bolsa, biri-biri bilen baglanyşykda bolmaly. Biziň türkmenlerimiziň birleşmegi-de kän kyn iş däldir ýöne, çaşmagy-da kyn däldir, birleşmegi-de kyn däldir aslynda. Şol ýagdaýlarda türkmenler hökmän şäherler zatlar, öz röwşenpikirler, ýaşuludyr, nuhbedir, ýaşdyr, üýşüp, bilelikde karar bermeli, biz näme etmeli diýip, şonda birlelikde, birleşik bilen ýöremeli. Ol gelejegiň gürrüňleri-da. Häzir biziň derdimiz häzir şol günler üçin ýol açmaly-da. O ýoly üçin açmak üçin Eýran halkynda bolýan hereketleri gollamaly. Kümmetde men öňdenem şol Aýaga galmalar bolanda, baş götermeler bolanda türkmenler näme etmeli diýip soralýar-da biri-birimizden, dostlar bizdenem soraýar. Men hemişe şuny aýdyp gelýän, haçan kümmetdäki welaýatlar galsa, farslar, şonda galyň, bir türkmen bolup galmaň diýen-de. Bir türkmen bolup galsaň o şertlerde öňkä görä aýdyp otyryn. Hä tezzi tarapla galdy, nasionaliste galdy urjaklar-da sizi. Emma töweregiňdäki parslar-da galsa, sen-de galsaň ony edip bilmeýärler. Şu wagt kürtler aldy senendeji zady, ýa buluçlar, indi şolary nasionalist ursa-da peýdasy ýok. Döwlet şolary tezzi telep görkezjek we peýdasy ýok. Sebäbi iran halky bile galyp galansoň olaram Şoň saýasynda şoň goragyň içine girýär. Kümmet ýaly türkmenleriň ýaşaýan ýerlerinde-de diňe türkmen bolup galmaly däl, şol bile galynjak bolsa galmaly-da, diňe türkmen zat etmeli däl. Ýöne bu gezek indi şertler-ä üýtgedi. Şertler üýtgedi, indi öňki ýaly däl. Bu wagt türkmeniň özi gowy biler eçerdäkiler ýöne Eýranyň içi galjak da bolsa Eýranyň içinde bir belli bir günler bar aňyrdan aýdylýar meselem düýn şemmäni belläpdiler şo günlerde başga halklar bile galmalyda öz başyňa dälda hä galmaýaň iň azyndan bir öýüňden gygyryp bilseň bir gijelerde olam gowy zat. O-da bolanok, maşynyň bilen bir bug çalypdyrsaňam gowy zat. Biziň şu motorcylarymyz bar, şolam gowy arasynda çykyşyp zat etýäler. Şolaram gaty yzarlap, şolaram kontrol etjek bolýalar-da, yzlaryna düşýäler. Biri sorapdyr, şol motorcylar diýen näme, kim? Aý, men özüm-de ýakyndan tanamok-a olary, bir zat iberýälerem, utabytadam, men-de öz wezipäm bilýän şolary goldamany. Obaň o taýdan, bu taýdan üýşýän gaýratlyrak, biraz gorkmazrak oglanlarymyka diýen, şony ýaly bilýän. Men olaryň kimdigi nämeli işim ýok. Şolaryň hedefleri eger bir halky goldamak bolsa, biz goldamaly şolary hemişe-de. Şuny ýaly meň aýtjak gürrüňlerim. Eger birde indi şu Irandäki hereketleriň almaly dersleri barda indi bu biziň başga-da garyndaşlarymyz eger dykgat etjek bolsalar şolary-da bir diýip geçeýin. O. Türkmenlere gerek galanda Irandan hereketinden almaly dersler diýär. Öz güýjüňe guwanmak, öz güýjüňe özüňe ynanmak, gorkyny ýeňmek. Gorkyny nädip ýeňip bolýar? Her adam el-ele bolup bilsek gorkyny ýeňip bilýäs. Biz gorky bilenem sowaşmany öwrenmeli. Birinji gezek meýdana adamlar gelende az bolýar. Az boldy diýip gorksaň, seň hereketiň şo taýda ýatýar. Şony dowam ediberseň, millet hem köpelýär. Başgalara-da zat berýär, güýç berýär, kuwwat berýär. Şony gördük Eýrandaky hereketde. Üç hepdäň içinde dördünjä geçip barýar. Diktatorlar şeýle ýagdaýlarda, şeýle ýagdaýlarda interletleri kesýärler. Halk internet kesilen wagtynda-da nähili bir-birini tapjagyny öwrenmeli. Näme, kyrk ýyl öň internet bardymy näme o yslamy cumhur yngylap bolanda? Ýok, radio bar, telewizion bar, bu wagtam bar o zatlar daşary ýurduň. Şo wagtda-da sen nähilli bir-biriň bilen baglanyşa geçjegiňi, kontakta geçjegiňi şony bilmeli. Diňe internet ýatdy bizde ýatmak diýen, ýatmaly diýen zat ýok. Üçünji, dünýä sesiňi eşitdirmeli. Sesiňi dünýä eşitdirip bilmeseň, ol döwletler sizi beter har etýärler, beter urýarlar-da, Şu köpräk adam öldürýärler. Dünýädäki döwletleri öz ýurduňdaky diktatorlara garşy reaksiýa bildirmeklerini islemeli. Şeýleräk aýdaýyn-da, şeýleräk. Köp döwletler bar dünýäde diňe öz peýdasy üçin, peýdasy üçin ýörtýärler. Ýok, olar hem hakly. Amerikadyr, Ewropadyr bular näme birinjiden öz milli haklarynyň yzynda-da, milli peýdalarynyň yzynda. Sen peýda görme diýip bolmaýar olara. Ýöne şol ýurtlaryň özünde demokrasiýa bar. Nesbi bolsa-da bar. Öz halkyna gowy ýetişýärler. Ýöne Owganystanda näme bolsun kör bolsun. Eýranda näme bolsun kör bolsun orta Asiýa kör bolsun biz öz peýdamyza gitmeli. Biz şolara nähili täsir galdyrmaly, nähili oýandyr. Eger diňe döwletlere gezek galsa ýok olaryň hiç zadyna damar da ýa hiç ýüregi dawamaýar. Şu arada bir güýç bar. Oňa da türkçe kamoýi diýilýär da kamoýi ýani Ijtima, köp, köpçülik. Şol ýurtlerde synflar ba, milleti aýdyň halk, dünýä meçwerine düşünip bilýän, oýlanyşýan halk bar. Şolar şolary düşündirmeli başda. Sebäbi ol döwletler Saýlawda seçimde öz halkynyň oýuny sesini alyp güýje gelýär, raýyny alyp güýje gelýär. Eger öz milleti şol döwletlere raý bermese olar ýere gaçýar we rakybyndan galýarlar. Şol üçin ol millete öz milletine meniň milletime şeýle bir zulum bolup dur, Şo tadäki azatlyk isleýän azatlyga deýer berýän adamlara synflara partilara şuny düşündirmeli öz ýurdyňdäki ýagdaýlary we şolaň üsti bilen döwletiň üstüne täsir goýmaly ýogsam dogry döwletlere bolsa bolmaýar o seň nebtiňi aljak gazyňy aljak çykjak inşallah düşündirip bilendirin-dä Emma o taýdäkilere sen aýtsaň, Meň özüm garnym aç, men özüm hawyýar iýip bilemok. Meňkini alyp size berýärler diýseň, şol ynsanlar ynsan haklaryna ynanýan ynsanlar şu hawyýary satyn almaýar mysal üçin. Ýa şol döwletiň gelip bu döwlete gatnaşmagyny islemeýär. Gatnaşan halatynda-da şoňa ses bermeýärler, raý bermeýärler, düşürýärler. Şol uly güýç şol. Hiç wagtda, hiç wagt diýmäýin, köplenç döwletlerden islemeli-de şol milletlere täsir goýmaly. Ol milletlere nähili goýmaly täsiri? Gazet, žurnal, ýazan zatlarymyz, habarlarymyz. Bir-de käwagtda Her bir hereketiň bir semboly bolmaly-da. Simge, simbol. Men näçe telefuzda aýtýan her kim düşüner ýaly. Mysal üçin şu gezek Eýranyň bir uly bir halkara semboly bar. Şony sungatçylaram, syýasatçylaram her ýerde şol agyzdan aza, elden ele geçip dur. Näme? Saç kesmek. Şol saç kesmek her kimiň bir düşünýän zatda saç üçin ynsany öldürýä, oň üçin känbir açyklamak gerek däl. Saç üçin her bir hereketde şon ýaly dünýä halkynyň düşünjek bir sembollary gerekdä. Şolary şon ýaly bir men kafas içindäki bir ynsanmy, bir zat bilen çykmaly daýy. bir mujessemedir, bir semboldyr, bir hereketdir. Şol seni halkara möçberde seň derdiňi eşitdirýär. Bir-de şu gezek Eýranda aýallaryň öňe düşmegi-de gowy boldy. Köplenç näme erkekler-de aýal öňe düşende erkegiňem damary dartýar-da, gaýratyna gelýär. Şol üçin bu-da bir zat özi, bir madda. Aýallaram diňe erkekler diýip oturmaly däl-la. Aýallar öňe düşüberse erkek ondan beter edesi geler. Sebäbi meýdan we sowaş köplenç erkegiňki bolýar. Şun ýalyrak aýdyp biljek gürrüňlerim şöýle. Hyzmatyňda başga gürrüňler bardyrmy, ýokmudyr? Bir seredip aýlap çykaýyn gözümi. Birde türkmenlere köplenç, indi bu Türkmensähra bolsun ýa Türkmenistan bolsun, şu wagt Türkmenistan üçin Azatlyk Radiosy bar. Biz Türkmensähra üçin-ä däl, olar näme-de bolsa bir Türkmenistan bir döwlet-de. Ýöne dünýä türkmenleri üçin, Türkmenistan bolsun ýa Owganystan bolsun ýa Türkmensähra, Eýran Türkmensährasy bolsun, daşary ýurtda bir telewizion gerek. Hökman bir TV kanal gerek şol. Şol hökman gurulmaly. Sebäbi internet kesilse-de sen telewizionyň halkyň öýüne girip bilýär. Ikinjidenem telewizion radio ýaly bolmaýar-da, radiony diňleýänler az bolýar, telewizion hemme ýerde açylyp durýar. Şol ugurda bir telewizion gerek, şo telewizionam hemme türkmeniň sesi bolmaly. Hemme türkmeniň, ýagny dünýä türkmenleriniň sesi bolmaly. Ony açmak üçin hem dünýä türkmenleri, daşary ýurtdakylar bilelikde şony açjak bolmaly. Şu wagt Eýranda indi Eýran International bar. Ýaňky Ferda Azat bar, kän kanallar bar-da, kän täsir edip otyr. Biziň üçin-de şonuň ýaly uly türkmen dilinde kanallar gerek. Şoň ornuna-da düşmeli. Hawa meňa aýtjak zatlam şular, diňleýäniň üçin köp minnetdarlyk etýän. Sorag zat bolsa hyzmatyňyzda men. Öňem aýdyşym ýaly şu instegramdaky bir program şu bernama türkmen dilinde. Muny soňra men zada-da geçirýän. Ýutubda goýýan o taýdada türkmenistanly doganlarymyz hem görýär. Hawa, sorag ýogam bolsa men sizden ýene bir ýer gadyrdarlyk edip onda indiki hepdä çenli sizi biribara tabşyrýar. Köp sag boluň. Saglykda görşeýli.